ngatikwasisanei zvekare tiri kungoenderera mberi tikangoti tisvike patonatsokunzwisisa uye nekudzidza zvese e, tiri patopic imwe chete iyoyo ask for anything and he will do it so toda kuti tisvike tibate pane imwe bandiko zvekare asi ndichatanga nekuti verengei kuti tive nekunzwisisa ndisati nda highlighter point iripo ipapo so takuwana tsamba yedu kunobva kuna 1 john 5 ndichaverenga both english and shona pa14 vhesi inoti ndiko kusatya kwatinako kwaari kuti kana tichikumbira chinhu nokuda kwake

us so the point here ndeyekuti kukumbira tinogona kukumbira asi pane condition now again the condition ndeye the will kuda kwamwari kuda kwamwari kazhinji tichiti ndakanamata stereki but tinogona kunge tisiri kuzoconsider the condition yekuti yes tinoitirwa zvese sezviri kutaura shoko asi on this condition yekuti tiri kuita here kuda kwamwari taita here kuda kwamwari so ndichada kuitorera futi pamusoro kutongo tive nekungoinzwisisa but apa ndipo pane point yedu kunyanya saka ndichatidzokei kumashure E, pa 13 tiri pa 1 John 5 verse 13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have internal life saka ndopairi kutangira ichizodzika kuenda pa 14 yandamboverenga nezvayo so nhau iye kutobhilivha mumwanakomana nemuzita rake iri kutotaurwa zvekare so tichakumbira muzita rake iroro togozviitirwa ende totova neconfidence nokuda kwokuti upenyu takatoupihwa ende ndozvavari kuedza kutoburitsa kureva kuti even if we ask totova neconfidence yekuti tinozviitirwa but kunyange takumbira muzita rake there is a condition of the will of god the will of god so kuti tinatsoburitsa nhau ye the will of god rega timboenda payakamboburitswa so iam going to read from matthew 26 onditiregerei zvishoma ndogona kuti nonokei sezvo ndiri kuita ndichivhura futi ndega so asana tinosvika we will get to the point we will get to the point That's Matthew 26 pa 41 Jesu muGetsemani pa anoti iye rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa mweya unoda hawo asi nyama haine simba avanga vari vadzidzi vake madisciples ake akanga akutaura zvenyama kuti haine simba Right. Akaendazve rwechipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagoni kupfuura ndisingaonwe, kuda kwenyu ngakuitwe. Akadzokazve akavana vavati, nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiyazve akandonyengetera rwechitatu achitaurazve mashoko iwayo. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, Chivatai henyu muzorore, tarirai nguva yasvika mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. So we can see now here the will of God ichitoitika pamwanakomana Jesu Kristu. Jesu Kristu zvinototiratidza kuti aiziva the will of God. Aitoziva the will of God. But here in this prayer now nekuda kwekuti kuenda kunorovererwa kunorwadza and ainzwisisa kuti zvaakuenda kunosangana nazvo zvinorwadza zvakangofanana nesu panyama pane zvimwe zvinhu zvatinonzwa kuti izvi handisi kuda but the will of god iri chitaura kuti zvinofanira kunge zvichifamba nenzira yakati so iwo unogona kuenda kunonamata it doesn't matter how many times you go to pray against the will mwari vanongozoita kuda kwawo seipapa takatarisa tinoona kuti jesu kristu akaenda three times kunonyengetera enda chinyengetera chinhu chimwe chete kuti mwari kana zvichibvira mukombo uyo ngauite sei ngaupfuure ende kusava kuda kwake iye kuve kuda kwani kwamwari ende tinoona kuti the will of god pareply ende reply tinoiona nenhau yekuti akazongorovererwa thats the reply yatinotoona kuti akapindurwa ende akatopindurwa according to the will ngozi akaenda kunorovererwa ndozvaida mwari izvozvo kuti isu tisvike pakusunungurwa so chandoda kuedza kutsanangura ndechekuti ah, munhu anogona kutibvunza manje kuti ah, saka ini ndingazoziva sei kuti thats the will nhau yekugarisana iye inobva yadzoka zvekare kuti kana maakugarisana muchifambirana pamwe chete hapana pauchazotadza kunzwisisa the will of god pane zvaunenge uchikumbira kana kuti zvaunenge uchiita asi nharo dzinogona kuzisarira kwauri kuda kuyedza kutsetekudza wekuti maybe ndingangonzvenga the will of god but in this vhesti yandaverenga zvikutotiratidza kuti even mwanakomana akada kuyedza kutokumbirawo kupindurwa kwakangoenda kuri muline yethe will of god so the will of god kana uchigara iwewo muna kristu jesu iye muchigarisana iye achigara mauri iwe uchigara maari the will you know it nekuda kuti iye takadzokera kwaari iye nababa vaigarisana aigara muna baba baba vachigara maari so the will aiiziva so nhau inototangira pakuti nhau yekutogarisana iya tambotanga kutsanangura nezvayo kana uchigarisana naye kashoma kuti uzonamata zviri against the will unogona kuzonamata sezvakaitawo jesu nenhau yekuti unenge uchinatsoziva kuti maybe zvinhu izvi zvinenge zvine kakukuremera nezvauda kuenda kunotarisana nazvo but the will unenge uchitoiziva apa hatingataura kuti kristu jesu anga asingazive the will aitoziva the will Kunyangwe akanga akukumbira 3 times. So no matter how many times nguva dzaunogona kutora nemazuva akateedzana uchinyengetera pamusoro pechimwe chinhu chinogona kusaitwa nenhau yekuti the will of God inofanira kuita take over, take control. Ndatenda.